Мӕ боны уазӕгӕй бузныг бирӕтӕ сты. Алы рӕстӕджыты стыр хуыз бакодта Беслӕны футболы хыгъддард баййафӕг сывӕллӕттӕн. Йӕ цӕст дары студенттӕм, фидардӕр кӕны Цӕгат Ирыстоны ӕмӕ Хъырымы хсӕн бастдзинӕдтӕ, парахат кӕны хӕлардзинады уидӕгтӕ. Кӕмфӕнды куы уа, уӕддӕр хъуыды кӕны йӕ уарзон Ирыстоныл. Тынг ӕй фӕнды йӕ райгуырӕн бӕстӕйӕн йе мбӕстӕгтӕн исты хӕрзты бацӕуын. Цӕуыл хъуыды кӕны ӕмӕ йӕм цавӕр фӕндтӕ ис? Йӕ зӕрдӕйы арфӕ цавӕр бӕллицтӕ ӕмбӕхсы? Ууыл абон ныхас кӕндзынӕн тынг ӕхсызгонӕй ӕмӕ зӕрдиагӕй кӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсын уыцы адӕймагимӕ, Саулаты Валериимӕ. Мӕнӕ рагӕй кӕмӕн хъӕлмӕ кастӕн, уый тынг ӕхсызгон мын дӕ фенын, Валери. Мидӕмӕ рахиз дӕ хорзӕхӕй. Дуар ӕхгӕнӕм. Куыд бахӕццӕ дӕ? Да бӕх.
Ӕнцонтӕй ныссардтай?
Ӕрбатахтӕн, уыдӕ?
Ӕрбатахты, зӕгъыс?
Цы тынг ӕхсызгон мын у, ӕмӕ дӕ цы тардта, цавӕр базыртыл тахтӕ? Мӕнӕ йӕ куыд. Сымахмӕ бӕстын уазӕг бынатын. Уый нын цы тынг ӕхсызгон у, Валери, стыр бузныг дын. Бузныг сымахӕн, кӕмӕ бахуыдтат, уый. Мах та рӕсугъд ӕмӕ хорз адӕймӕгты бирӕ уарзӕм ӕмӕ сӕм зӕрдиагӕй ӕдзухдӕр фенхъӕлмӕ кӕсӕм. Абон ды нӕ уазӕг уын ӕмӕ ды сӕ иу дӕ. Валерий, цымыдисаг мӕм цы фӕкасти, айразмӕ фехъуыстон, зӕгъгӕ, дӕ Хъырыммӕ дӕ куысты ӕмӕ ахуыры фӕндӕгтӕ нӕ акодтой. Кӕд сусӕг нӕ, уӕд ма нын радзур, куыд ӕй афтыдта Хъырыммӕ, куыд рауад афтӕ?
Кӕддӕр Ленинград, Ленинград ахуыр кодтон академийы художественмӕ. Отпуск уыдтӕн мӕ Ӕмкуырот уыдтӕн, автобусмӕ бакӕпыл ластон, Елхотмӕ чи цыди, уый. Хӕдзармӕ цыдтӕн? О, хӕдзармӕ.
Ӕмӕ кӕсын мӕ дзӕбӕх рӕсугъдчыг дзы бады. Ӕмӕ хӕстӕгдӕр мӕхи бакодтон. Вот мӕ разынди Фатимӕ, Мызгойты чызг. Ӕмӕ Цард автор бацамыдта мӕ ӕхсӕз азы. Цалынмӕ ахуыр кодтон, стӕмӕй фӕсте ам куыстон институты. Фӕлӕ вот, уӕддӕр нӕ цард баиу кодтон мӕ Фатимӕ. Ам куы куыстон. Ӕхсӕз азы тох кодтай, цӕмӕй дӕм йе ргом раздахал, уый тыххӕй. Иу фӕстӕ, иу фӕстӕ кӕм ӕртӕ азы куыстон институт куыдӕн уыд, уый фӕстӕ

Ӕртындӕсмӕ ссӕдз азы. Уыйбӕрц цӕрыс?
Уыйас фӕцард цардмӕ. Ӕмӕ дын не рхъарӕм дӕр уӕдӕ Ялтӕ уарзон горӕт куыннӕ у. Куы абарыс Дзӕуджыхъӕу ӕмӕ Ялтӕ, уӕвгӕ алыхуызон горӕттӕ сты, иу денджыз, иннӕ хӕхтӕ, фӕлӕ уӕддӕр зӕрдӕмӕдзӕугӕ цавӕрдӕр миниуджытӕ ис сӕ дыууӕмӕ дӕр. Йе рйалтӕй ӕппӕты фылдӕр цы уарзыс ӕмӕ Дзӕуджыхъӕу дӕр? Сӕ дыууӕ дӕр, дворӕн дӕр цардысты нӕ фыдӕлтӕ. Фыццагдӕр нӕ? Фыццаджыдӕр уый, да? Фыццаджыдӕр. Ӕмӕ ӕз хонын, уый дӕр нӕ бӕстӕ сты, ирон адӕмы бӕстӕ. Фӕлӕ уым денджыз, ам нӕ фыдӕлтӕ, нӕ мӕ хӕстӕджытӕ, ме мбӕлттӕ. Фӕлӕ рӕстӕгмӕ, цас рӕстӕг разы уым дӕр ӕндӕр зӕрдӕ нӕ ачын адӕм бирӕ и. Ӕмӕ ӕз адӕм бирӕ уарзын. Ӕмӕ уыдон адӕймагы куы уарзай, мӕ алчидӕр ӕмбары хорздзинад. Ӕмӕ ӕмӕ бирӕ ӕмбӕлттӕ мын ис. Уым дӕр мӕхи нымайын куыд мӕ хӕдзар, ам дӕр.

уӕддӕр алы хъуыддаг дӕр хъуыды кодтон Ирыстоныл. Уымӕн ӕмӕ мӕнӕ побратимские ӕфсымӕрдзинад, ӕфсымӕрдзинад нӕ горӕттӕ скодтон. Уый Дзӕуджыхъӕуы ӕмӕ Ялты ӕмӕ Гурдзув ӕмӕ Беслан. Стӕй

Дыууӕ бӕстӕйы хсӕн. Дыууӕ бӕстӕйы хсӕн сотрудничество Ну, Ӕмӕ дын уый ӕхсызгон цӕмӕн у? Цӕмӕ дӕ фӕнды баиу кӕнын дыууӕ республикӕйы? Уӕвгӕйӕ зонын, хӕларзӕрдӕ адӕймаг дӕ ӕмӕ дӕ фӕнды, цӕмӕй адӕм се ппӕт дӕр лымӕнӕй цӕрой. Мӕ фӕнды, цӕмӕй ирон адӕм уырдӕм цӕуой. Уымӕн ӕмӕ Хъырым уыд, все-таки Хъырым у. Нӕ ахӕм бӕсты иуылдӕр иуылдӕр цӕуынц уырдӕм.
Рӕсугъддзинад, стӕй бирӕ сӕ серьезнодзинад дзӕбӕх кӕнынц уымӕ пульмонологические санаторитӕ, бирӕ, бирӕ санаторитӕ. Ӕмӕ уыдон ӕрбацӕуын цӕмӕй сӕ сӕ ӕнӕниздзинад фӕзӕгъон.
Ермӕ зонын, иугӕр ӕнӕниздзинады кой кӕнын райдыдтам, уӕд, ӕвӕццӕгӕн, ӕнӕзӕгъгӕ нӕй Беслӕны сывӕллӕтты тыххӕй дӕр. Уыцы фыдбӕллӕх куы рцыди, уӕд бирӕ азты фӕд-фӕдыл беслӕйнаг сывӕллӕтты ластай Ялтӕмӕ. Ӕмӕ ма диссаг, уӕвгӕ диссаг дӕр нӕ касти, фӕлӕ цымыдисаг уӕддӕр у. Иуӕй пайда кӕныс, адӕмӕн пайдадзинад хӕссы сӕ хсызгондзинад, иннӕмӕй та сфӕлдыстадон адӕймаг дӕ ӕмӕ мӕм куыд кӕсы, афтӕмӕй алкӕмӕн дӕр фӕкӕсыс йӕ цӕстытӕм. Ӕмӕ уыды уыцы сывӕллӕтты къуырийы дыууӕ къуырийы фӕстӕ, мӕйы фӕстӕ уыцы сывӕллӕтты цӕстытӕм куы бакастӕ, уӕд-иу дзы цы федтай, цӕуыл ахъуыды кодтай?
Ацы аз фынддӕс азы уыдзӕни на, уыцы бӕллӕх куы рцыди, уӕд уый тынг зын, куыд зӕгъон, Уыцы сывӕллӕттӕ фыццагдӕр куы рбацыдысты фыццаг, уӕд-иу сӕ кӕрӕдзийыл афтӕ ныххӕцыдысты ӕмӕ цӕугӕ дӕр нӕ кодтой тӕрсгӕ. Фӕлӕ сывӕллон, сывӕллон ӕмбары.
Хорзӕрдыйӕ хӕссы. Да, о. Мӕ мӕ сын куы йӕ бамбара сывӕллон, как ты относишься к ним, уӕд дӕуӕй цӕугӕдӕр нал кӕны. Афтӕ дыл ныххӕцын, а? Ӕмӕ дӕуӕй цӕугӕдӕр нал кӕны. Ӕмӕ зӕгъӕн ис, ӕмӕ ӕвдыл амбырд сты иууыл дӕр. О, ма мӕ афтӕ эты хуызӕн. Ныр дӕр сӕмбӕлыс семӕ? Фембӕлд? Дӕсаст цыдысты, фыццагдӕр, стӕй йӕ уыцы ныхас нын цӕуын тӕккӕ фӕлӕ мӕн зӕгъын хъӕуы, афтӕ дирон адӕм нӕ, фӕлӕ уым чи цӕры Хъырымы, уыдон куыд кастысты нӕ сывӕллӕттӕм. Мах сывӕллӕттӕ, мах амондджын сты. Уымӕн ӕмӕ ахӕм сывӕллӕттӕ никӕмӕн и. Уыимӕ ныхас, ну, фӕлӕ, ну, чи сӕрафта, Валера говорит, ты таких детей нету нигде, говорит. Уыдон сӕхи куыд ӕвдисынц, уыдон куыд кад, ер сӕгъдау ӕвдисынц. Ер чи махи дӕр зӕгъ, нӕ, ӕз дӕр кӕддӕр сывӕллонтӕн, фӕлӕ нӕ фӕсивӕд ис ахӕм. Алчидӕр ӕмбары ды ирон дӕ. Ды дӕумӕ гӕсгӕ алчидӕр иннӕ адӕм хъуыды кӕсынц, цыма дын ирон адӕм куыд сты, уый. Уый мӕ чи у сывӕллӕттон куы бацыдысты, уӕд-иу сӕхи дардтой. Ӕмӕ ӕндӕртӕ дӕр уыди, фӕлӕ мӕнӕ мах сывӕллӕттӕ куыд дарынц сӕхи, уый дӕр нӕ ахӕм сывӕллӕтты. Ӕмӕ иу хатт ма зӕгъын, уый мӕ ныхас нӕу, мӕн ӕмӕ ирон лӕппу дӕн, зӕгъгӕ, ирон лӕг, адӕймаг, фӕлӕ иннӕ адӕмы фӕзӕгъынц афтӕ. Амоми, ӕвӕццӕгӕн, уӕлдай сӕрыстыр уыдтӕ нӕ? Иугӕр дӕ алыварс цы адӕм ис, уыдон аргъ кӕнынц де мбӕстӕгтӕн. Ӕмӕ Ярчи,
Ерыхъырымы чи цӕра, сӕ дих нӕ кӕн.

алы адӕймаг. Ӕмӕ та ногӕй Беслӕны кой куы кӕнон, уӕд фыццаг азты уыцы фыдбӕлӕхы фӕстӕ сарӕзтай равдыстытӕ дӕр. Истай къамтӕ, ифӕстӕ сӕ равӕрдтай адӕмы раз, адӕм сӕ федтой. Ӕмӕ ӕрдӕбон гыццыл раздӕр хуымӕтӕджы нӕ загътон, ома ды кӕсыс адӕймаджы цӕстытӕм. Ӕз дӕр федтон уыцы къамтӕ. ӕмӕ иуырдыгӕй Беслӕны кой куы кӕнай, уӕддӕр зӕнг зӕрдӕуынгӕг кӕны. Уыцы къамтӕм кӕсгӕйӕ та-иу адӕймаджы чи дзы уыд, уыдоны цӕстӕм куы бакӕсай, уӕд дзы уыд бирӕ рыст. Рыст бамбӕхсӕн кӕмӕн нӕй, ахӕм. Уӕд цавӕр уды хицау ды? Ӕмӕ уал адӕймаджы цӕстытӕм бакӕсынмӕ кӕй бон баци ӕмӕ сӕ иннӕтӕн равдисын? Дӕхӕдӕг зӕрдӕхӕлд нӕ фӕвӕййыс уӕд, Валерий? Тынг зын у.
Ӕз зӕгъынмӕ хъавыдтӕн, мӕ бон сӕм кӕсын дӕр нӕ уыди, фыццаг. Ахӕм зын мын уыди, зын мын уыди. уыцы сывӕллӕттӕ сӕфтӕ, сӕгътӕ. Мӕ бон цы уыди, нӕ бон цы уыди, кодтам, цӕмӕй сӕ сӕрыскъуыддзыл фӕкъӕддырӕгой. Мӕнӕ ӕвдыстытӕ бирӕ рӕтты бирӕ рӕтты кодтон. Цӕмӕй фыццаг, фыццаг аз дӕр стыр. Цӕмӕй адӕмӕй ма ферох кӕной, цӕмӕй адӕм зоной, цӕмӕй хъуыды кӕной, ахӕм, цӕмӕй ахӕм хъуыддаг Ӕмӕ дӕм куыд кӕсы, дӕ бон ахӕм ныхас загътай, цӕмӕй адӕмыимӕ ферох уа? Рох кӕндзӕни? Ӕви мын зӕрдӕйы рыст куыд вӕййы, афтӕ гыццыл-гыццыл цъар сывӕрдзӕн ӕмӕ дудгӕ рыст нал кӕндзӕн? Йӕ зӕрдӕ кӕмӕн риссы, никӕй ферох кӕндзӕн. Уӕддӕр. Уӕддӕр никӕй ферох кӕндзӕн. Фӕлӕ алы адӕмы ис, алы

Мӕнӕ фынддӕс аз ӕрцӕудзӕни мӕ уыцы хъуыддаг Ливарийский дворец уым кӕнын.
Беслӕны темӕйы гыццыл куы ахизӕм ӕмӕ та ногӕй цӕстытӕм куы раздӕхӕм. Адӕймаджы цӕстытӕм лӕмбынӕг чи ныккӕсы, уӕлдайдӕр адӕм уарзон куы уай, уӕд дзы, ӕвӕццӕгӕн, цавӕрдӕр арф хъуыдытӕ фены. Адӕймаг йӕхӕдӕг кӕнӕ раргом кӕны ахӕмтӕ. Вӕййы дын афтӕ, дӕхи дӕ бон схонын у, ома адӕймаджы цӕстытӕм бакӕсгӕ дӕ бон базонын у, цавӕр у, цы уарзы, йӕ зӕрдӕйы цавӕр маст кӕнӕ рысти. Бамбарыс адӕймаджы? Бӕрн, бӕрн.
Ис.
Ӕмӕ дӕ уӕд тӕрсын нӕ хъӕуы, мыййаг адӕймаг цы сусӕг кӕны, уыдӕттӕ дӕр куы ба... дӕн, фӕлӕ
бӕрн адӕймаг. Уыдӕттӕ дӕр базондзынӕ, нӕ? Ӕмӕ йӕ зӕгъӕм, адӕймаг ну, ӕмбары сӕ, цӕуылдӕр ӕнкъард кӕнӕ, кӕнӕ дзы цыдӕр мӕти, уӕд ӕн исты ныфс ныхӕстӕ зӕгъдзынӕ, йӕрдӕн ӕнӕзонгӕ адӕймаг у, зӕгъгӕ. Йӕ зианы ныхас дӕр нӕ бакӕндзынӕн, фӕлӕ йӕ цуры афтӕ калы уай, уӕддӕр адӕймаг бамбары.
Ӕмбары. Ӕмбары.
Адӕймаг зӕрдӕ тӕнӕг у. Алцыдӕр хъуыдыты ӕмбары. Дӕхӕдӕг дӕр ахӕм адӕймаг дӕ? Адӕймаг уыды рыстыты дӕр куыннӕ баййафыны, цард царду ӕмӕ кӕм зындзинӕдтӕ вӕййы, кӕм маст, кӕм зӕрдӕ фӕйнӕрдӕм фӕтоны. Ӕмӕ дын уыд хуыздӕр ӕххуысгӕнӕг, чи кӕнӕ цы вӕййы?

Мӕнмӕ бирӕ адӕймаг цалынмӕ цӕра, уӕдмӕ хъуамӕ йӕ бон sul уыцы хъуыддӕгтӕ кӕнай. Ну, барут мӕ сӕ тыххӕй цавӕр хъуыддӕгтӕ хорз у. Ӕмӕ мӕ афтӕ мӕнӕ нӕма нӕ цӕуын нормально никуыдӕр адӕймаг хъуыды кӕна сӕ фӕд уадзай дӕ фӕстӕ уый. Ӕз хъуыды кӕнын уый тыххӕй мӕ фыды тыххӕй. Мӕ фыд сын фӕдын уагъта. Ӕз бузныг дӕн мӕ фыдӕн мӕ сӕр афтӕ бӕрзонд хӕссынӕн. Ӕмӕ мӕнӕ сӕдӕ азы куы цыди, уӕд чиныг рауагътон мӕ фыдӕн. Ӕмӕ Елхотӕ сымбырд сты адӕм, чи йӕ дзырдта, директор элеваторӕй куыста. Ӕмӕ дзы цал азты рӕзыди, наверное, дӕсмӕссӕдз азы. Фӕлӕ ӕз уыйас бирӕтӕ дзы нал цӕрынц, фӕлӕ дзӕбӕх зӕрдиаг ныхӕстӕ фехстон, нӕ, фӕлӕ мӕн стыр бузныг дӕн.
Ӕмӕ уӕдӕ уымӕн фӕзынд фӕцӕгӕн нӕ фыды фарнмӕрдтӕм нӕ цӕуы? Не цӕуы. Ӕмӕ дӕ фыды кой скодтай, ӕмӕ дӕу дӕр афӕрсон, иугӕр хорз лӕг йӕ фӕстӕ фӕзминаг лӕппуйы ныууагъта, уӕд дӕ фыды ныхӕстӕй арӕхдӕр цы рхъуыды кӕныс? Цӕмӕй дӕ фӕнды уый хуызӕн уӕвын?
Вот цы рхъуыды кӕнын, педучилище куы ахуыр кодтон, вот с отличием фӕдӕн художественно-графическое отделение. Ӕмӕ ӕрхуыдтой мӕ фыды президиумы бахуыдтой ӕмӕ Ӕз ӕм кастӕн ӕмӕ йӕ сӕсты никуы нӕ ницы мын дзырдта, нӕ, фӕлӕ йӕм куыд бузныг уыди, сӕрыстырӕй бадти, бузныг, афтӕ. Ӕз мӕхицӕн амонджы мыхтон мӕхи мӕ фыдӕн ахӕм восхордзинадӕн кӕй скодтон, уый. Ӕмӕ уӕздан адӕймаг уыди, раст адӕймаг уыди мӕ фыд. Ӕмӕ адӕм дӕр уымӕн бирӕ уарзтой. Ды дӕр ахӕм дӕ, Валери?
Ома, раст адӕймаг, хӕларзӕрдӕ, уарзӕгой, уый у, фӕлӕ ӕдзухдӕр рӕстдзинад йӕ бахахх кӕныс, фӕзӕгъыс ӕй?
Куыд зӕгъон? Ӕви кӕмдӕр дӕхиуыл фӕхӕцыс?
Ӕвӕццӕгӕн, кӕмдӕрты хъыгдаргӕдӕр кӕны уыцы
уымӕн мӕ бирӕтӕ уарзынц рӕстдзинад.
Ды дӕ гыццылӕй дӕр уарзтай ныв кӕнын, куыд ӕй зонын, афтӕмӕй. сывӕллоны фӕстӕмӕ. Дӕхи мбарынхъом куы фӕдӕ, уӕдӕй фӕстӕмӕ. Ӕмӕ ничи уыди уыцы уый ныхмӕ. Ома, лӕппу йын фидауы, уӕлдайдӕр раздӕр нӕ, цӕмӕй ӕфсадмӕ ацӕуа, афицер суа. Стӕй цавӕр дӕсныйӕдтӕ кадджын уыдысты, ахуыргӕнӕг, инженер, дохтыр, ды та нывгӕнӕг, нывгӕнынады фӕндагыл. Уый тыххӕй-иу дын ницы дзырдтой? Ничи, ыстыццаг дын сӕ улӕтӕй. уыцы фӕндагыл части уыцы фӕндагыл части ӕмӕ я ныфт кодтон фӕлӕ ленин чи профиль ленина да ныв кодтон ай художник у ай художник у зӕгъгӕ Астӕм вот ахрык уже школа кфыдын мын педучилищную бастын. Мне рассагы на вот нывгандыр нажыттон. Живописи баргадыр накоттон. Фала Даже мынӕм так кусынц художниктӕ уже зӕронд сты, фӕлӕ фыццаг бонтӕ чи сты, куы мӕм куы ахуыр кодтон, уӕд загътой, я тӕрынхъӕуы уымӕн йӕ бон ницу. Вот афтӕ уыди. Фӕлӕ адимагӕй йӕхицӕй кӕнгӕ бирӕ. Фӕндыди, да?
Фӕндыди, ӕмӕ мӕнӕ хуыздӕр чи ныв кодта, Сатобалов сразин зӕгъы, хъуымыккаг, уӕртӕ мӕздӕггаг лӕппу нӕ. Ӕртӕ кӕдӕ иумӕ мгӕрттӕ стӕм. Ӕма уомӕй райдтон, куд нив кӕнун хъӕу, куд штрихтӕ куд кӕнун хъӕу, нӕ, уодон. Стӕй Миша Кудуев, мы кастам, куыд стӕм, с отличием закончил Литовий. Ӕмӕ цӕмӕ дӕ фӕндыди, цӕмӕ тырныдтай афтӕ уыцы дӕсныйадмӕ? Цавӕр сусӕгдзинад дзы ис ӕмӕ дӕ йӕхимӕ афтӕ тынг лвӕста? Я цы фӕндагыл лӕууыдтӕн, уӕ мӕ фӕндыди, цӕмӕй художник суон. Фӕлӕ академийӕ куы бацыдтӕн, уӕд стыр конкурсы уыди академи. Ӕмӕ ма дын ме мгӕртты, дам, давай ма дам бацу архитектурный факультетмӕ, да, и фӕстӕ дам перевести шканзина, айвзина, да, или графика, или графикмӕ фӕндыди. Фӕлӕ ахуырк райдтон архитектуру вот мӕ зӕрдӕм баздзимӕ никуда, никуда ма ластан. Ну, архитектор ден, художниктор ден, фӕлӕ мӕ фӕстӕ уже целый сал уже азди.

Увгӕ, ӕвӕццӕгӕн, се ппӕт дӕр зонынц, Саулаты Валери архитектор кӕй у, уый, ӕмӕ та ногӕй раздӕхӕм Дзӕуджыхъӕумӕ, дӕ уарзон горӕтмӕ. Дӕ алыварс куы афӕлгӕсыс, уӕд ӕнӕбафиппайгӕ нӕй рӕсугъд горӕт нын у. Уӕлдайдӕр дисы фтауы, зӕронд Дзӕуджыхъӕу кӕй хонынц Старый Владикавказ, уый. Фӕлӕ ныртӕккӕйы архитектурӕ куыд дӕм кӕсы? Баиу кӕнӕн ис рагон ӕмӕ ныры дуг. цӕмӕй кӕрӕдзиимӕ фидауой, цӕмӕй иу иннӕйы фидауц дӕр кӕна. Куыд дӕм кӕсы ныры архитектурӕ нӕ горӕты? Мӕнӕ куыд зӕгъыс, баиу сӕ кӕнгӕ. Мӕнӕ ӕртӕккӕ куыд у архитектурӕ, афтӕ нӕй, афтӕмӕй. Дӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕ? Нӕу, нӕй нӕй бакӕн. Уон мӕ куыд йӕ чи Мах амондзин стӕм, Ирыстон ахӕм город кӕми у. Мӕнӕ Старый Владикавказ. Бирӕ городтам нӕй ахӕм архитектура. Махуй хъахъхъӕнын хъӕуы. Вот, мах арах фазурам, мана сохранение исторической среды, тайттана, архитектуры, фала уйсаге утхай, унынай бирӕ кушынц, фала Бирӕ хъӕндзинӕдтӕ кӕнынц зӕронд архитектурӕйы. Уыдон хъуамӕ ма уадзой, стӕй ис домӕнтӕ, управление архитектуры есть Ӕмӕ йе рдыг бауадз ис зӕронд Дзӕуджыхъӕуы истытӕ аразын, исты ног бӕстыхӕйттӕ. Бауадзим, фӕлӕ куыд? О.
Фӕлӕ куыд?
Да, уый куыд?
Уый хъӕуы очень
хъуыды кӕныныл хъӕуы. Зӕмӕй забах даже я mana ялтай чего на комсорнуйна на конкурс не смогли даже может быть делать для того чтобы забах самой басова ну архитектура Каразимов фидауя вытхай вот я автовоим вот как ӕртӕ этажы, дыууӕ этажы мы раз уӕлӕмӕ уӕртӕ дын паркы скодтой уыдон. Уыдон уын да фӕлӕ кӕмдӕр ис, кӕмдӕр мбӕлы, кӕмдӕр фӕлӕ зӕронд архитектура кӕм не хауын.
Ӕмӕ йыр зӕгъӕм, Дзӕуджыхъӕуы специалисттӕ дӕумӕ ӕххуысагур искуы бадзурынц? Фӕфӕрсынц дӕ. Мӕнӕ мӕхӕдӕг нӕхӕдӕг скодтам мӕнӕ Славикимы Тотратимы вот мемориальный комплекс. Такой сделали. Я салама кушну на такому

уыцы ном. Мӕ уд ды куыд сты? Ам ӕз Кремы дӕн. А, ды Ирыстон зӕгъыс? Ӕз Ирыстонӕй зӕгъын, да.
Мӕн Вячеслав Битарова ныфыстон, цӕмӕй архитектортӕн дӕр цӕмӕй поддержат скӕной
Хуыздӕрты бӕрӕг кӕнын уымӕ сын кадджын Уымӕн ма бирӕ кусынц, ам бирӕ архитектортӕ, цӕмӕй уыцы ном скӕной ам дӕр. уымӕн мӕ ӕмӕ сӕ хуыздӕртӕн кадджыны ном кадджын у ӕрста бирӕ адӕм йӕм архитектортӕ которые уыцы заслуживают такого звания ӕмбарын дӕ мӕ разы дӕн демӕ иугӕр хорз миниуджыты кой кӕнын райдыдтам уӕд та дарддӕр афӕрсдзынӕн ды уӕддӕр Иры ирдӕбон дӕхӕдӕг дӕр загътай, ӕрдӕг Хъырымы цӕрӕг дӕ, ӕрдӕг нӕхион. Афтӕ дӕр дӕ схонӕн ис. Ирон адӕмы хуыздӕр миниуджытыл ды цы нымайыс? Ӕмӕ, зӕгъӕм, Хъырымы куы вӕййыс, уӕд дын цы нӕ фӕфаг кӕны?
Ирон адӕмы бирӕ хорздзинӕдтӕ ис, ӕгъдау. Мӕнӕ Не гъдау кӕстӕр хистӕр ӕмбарынц, сылгоймаг. Фӕлӕ афтӕ мӕнӕ фӕдзурын уыдон уым. Не гъдӕуттӕ сын радзурын. Даже нӕ бадт, ирон бадт, уый дӕр никуы и ахӕм ӕгъдау. Мӕнӕ куы фӕбадынц, уый дӕр уырдӕм хауы. Уырдӕм уырдӕм хауы.
Никуы мӕмӕ гӕсгӕ иу адӕммӕ дӕр нӕй ахӕм махмӕ ирон адӕмы сыф. Мах хӕссӕн стӕм уымӕ, цӕмӕй дарддӕр не гъдау нӕ кӕстӕртӕм
Дарддӕр хӕццӕ кӕна рӕсугъдӕй, нӕ? Ӕмӕ Хъырымӕй ардӕм куы ссӕуыс, уӕд ӕппӕты фыццаг цы бафиппайыс? Дӕ цӕст цӕмӕ рдарыс?
Нӕ адӕмӕн, рӕсугъд адӕмы фыццагдӕр куы цӕуын уӕд, ӕз та горӕт. Фӕлӕ мӕ вот мӕ зӕрдӕмӕ цы нӕ цӕуы, кӕмдӕр интервью дӕттон мӕ крымчанин Изельхотовмӕ, уым загътон Изельхотова. Ӕмӕ уым загътон мӕ хъуыдытӕ. Мӕ зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы мӕнӕ фӕндаг,

бирӕтӕ фӕзианысты ахӕм уый дӕр уый дӕр ӕгъдау уый дӕр ирон ӕгъдау у хъуамӕ йӕ адӕймаг сӕ сход фӕлӕуу фӕкӕсӕм ӕрмӕст шофыртӕ нӕ фӕлӕ фистӕгӕй чи цӕуы уыдон дӕр хъуамӕ се гъдау ӕвдисой шофыртӕм ӕмӕ кӕд гыццыл фӕтагъддӕр кӕй иуӕй автомат

Хъӕуы фылдӕр. Уымӕн ӕмӕ бирӕ мгӕрттӕ мын ис, бирӕ чи, чи ма кӕй, чи кӕй зонын, чи ма зонын цахӕмтӕ. Мах куы фенон, куы вӕййын, уӕд мӕ ӕхсызгон вӕййы. Уыдон ӕндӕр вӕййы не мбӕлд. Мӕн ӕндӕр ӕхсызгон. Ахайда.
Уал азы фӕстӕ иумӕ фембыл ӕмӕ та хӕдӕгай фыдуаг лӕппу уыд скъоладзауӕй. Нӕ. Нӕ. Уӕдӕ Елхотты уынгты фыдуагмӕ къулбадӕг митӕ нӕ кодта? Нӕ кодтон, нӕ кодтон. Ертиу, ӕгӕреттӕн. Ер хъӕуккаг лӕппу, райсомӕй атар фос, хӕринаг сын рад,
сӕ фӕстӕ бафснай. Стӕй скъоламӕ цу фӕстӕмӕ ӕрбаф,

Ныртӕккӕ дуджы. Зонын гыццыл фӕлӕ афтӕ. Куыд хъӕуы, уӕддӕр уӕд мӕнӕ уыцы тӕрс чи у, нӕ фӕтарстӕн дон, куы цыдтӕн уӕд дон Ацыди. Ӕмӕ кӕс-ма цард куыд уай, донӕй фӕтарст дӕ, фӕлӕ службӕ кодтай денджызон флот уӕвгӕ донӕн доны бынӕттӕ. Стӕй дӕ дӕ хъысмӕт ахаста Хъырыммӕ ӕмӕ уым дӕр денджызы был цӕрыс. Ӕдзухдӕр дон дӕ фарсмӕ ис. Ӕмӕ мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы доны бын куы фӕвӕййын, нӕ? Костюмтӕ. Тынг цӕуы мӕ зӕрдӕмӕ. Фылдӕр доны бын уарзыс фӕлгӕсӕн? Фылдӕр доны бын.
Кӕд, мыййагом, дӕр исты сусӕгдзинӕдтӕ ис ӕмӕ кӕйдӕр цӕстытӕм та бакӕсыс, афтӕ дӕр гӕнӕн ис?
Вацаган ис.
Денджызон флотс тыхӕй дӕ фӕрсынмӕ хъавыдтӕн. Ныры дуджы стӕм хатт, фӕлӕ уӕддӕр ис цавӕрдӕр фӕсивӕды къорд, кӕй нӕ фӕнды ӕфсады службӕ кӕнын. Дӕ рӕстӕджы, стӕй раздӕр нӕ ныййарджыты рӕстӕджы службӕ кӕнын уыд кадджын. Лӕппуйы ӕфсадмӕ акодтой ӕмӕ ӕфсадӕй сыздӕхт, уӕд нӕлгоймагыл нымад уыди. хӕдзардарӕгыл. Бинонтӕ дӕр-иу уод скодта. Куыд дӕм кӕсы, ӕфсад нӕлгоймаджы удыхъӕд фидардӕр кӕны? Хъӕуы лӕппуты службӕ кӕны? Дер из армии Узбекистана. Вот, говорит, если вот там Ӕмӕ иу хъуыды кӕнынмӕ зӕронд ус. Уартӕ фӕсы гыццыл дӕр кӕныс мӕн. Ныллӕгыдтӕ?
Ну, мӕ фыд уыди метр девяносто.
Фӕлӕ цы уыдтӕн, цӕй пацан уыдтӕн, уыцы гыццыл лӕппуй дӕр. Ӕмӕ ӕз хъуыды кӕн, куыд бацыдтӕн флотмӕ. Мӕхӕдӕг бацыдтӕн, кодтой мӕ морской авиацимӕ. Фӕлӕ

Иу къахдзӕф размӕ мӕ ацыдтӕн. Мӕмӕ кӕмӕдӕр азонгӕ дӕн, уӕдмӕ мӕмӕ фӕстӕмӕ акодта. Дам сӕрхъын дӕ, дам кӕдӕм цӕуыс, фарсмӕ цӕуын хъӕуы, стӕй дам подводнику стӕ кӕныс. Мӕ та уӕддӕр та не сӕмбырдысты цас хъӕуыйас адӕм. Мӕ та афтӕ, дам, дам иу хатт ма дам кӕй фӕнды подводник, Удам асӕнцъӕх кӕнӕ ди ма та фӕстӕмӕ рацыдтӕн. Ӕмӕ уӕд изӕр уже барокамерӕ, барокамерӕйы баздыстӕм, проверить мӕ скодтой мӕ мадам бӕззыс мадам куы куы рацӕйцыдтӕн барокамерӕйы уӕд там афтӕ дӕ къухтӕ равдис мадам цӕуын мадам афтӕ куы рацыдтӕн мадам та цы у о цы нысан кӕнын мадам отлично Хорз. Ӕмӕ никуы фӕфӕсмон кодтай, флотмӕ кӕй бахаудтӕ, авиацимӕ нӕ фӕлӕ? Фӕсмон фӕкӕнын кӕй нӕ баззадтӕн, уый тыххӕй. Ӕфсады?
Флоты.
Бафӕнды диды ӕфсӕддон суӕвын? Флоты кӕй нӕ баззадтӕн ӕфсӕн кӕнды. Мамӕ гӕсгӕ уый мӕ зӕрдӕмӕ тынг цыдис. Спархаты отпуск уыдтӕн. Мӕ зӕрдӕмӕ цыди службӕ, уыцы службӕ. Вот. Мă fădăm, iată, redăvoie, redăvoie матроса до офицера.
Ӕмӕ дӕ уыд цӕуынӕ баззадтӕ, дӕхи загъдау фӕндыди дӕ, фӕлӕ уӕддӕр нӕ баззадтӕ, рацыдтӕн дӕр фӕндаг. Ӕмӕ флотмӕ ацыдтӕн, училище кӕхуыр кодтон, вот.

мне нравилось это.
Ierдӕм кӕсын ӕмӕ уӕддӕр гыццыл-гыццыл кӕмдӕр, мӕмӕ гӕсгӕ дӕ зӕрдӕ ӕнкъард кӕны ууыл. Ну, Мысыс?
Да. да. Ӕмӕ уыд де сфӕлдыстады денджызон тематикӕ бӕрӕг дары? Ӕви дын уый дӕ зӕрдӕйы ӕмбӕхсты? Там.
Э, э, Искӕмӕн-иу исхъӕр кодтай? Нет, э, совын дӕ фӕнды? Нē, нē, никӕмӕн.
Афтӕ. иу иу хатт фӕдзурын уыцы ныхасӕн дӕр, фӕлӕ уыцы хъуыды зӕрдӕйы кӕд. Ме махӕн кӕй схъӕр кодтай, мӕн ӕхсызгон у. Бузныг. Ӕрдӕбон дӕ бинонты кой скодтай ӕмӕ ма нын радзуры доны тыхӕй, чи дын и, цы сты? Цы куыстыл хӕстысты? Чызджы кой скодта уый дӕр архитектор. Я
сардымбалы Фатима. Она заслуженный врач Крыма. Ну, я ӕхсӕзазам уже. Я фӕдрынчын уыди, фӕстӕ я мадырынчын уыди, мӕ мне Ардӕм ссыди. Ардӕм ссыди. Лаппу, он экономист, фӕлӕ вот къамисын райдта. Дӕ хуызӕн? Мӕ хуызӕн.
Раздӕр йӕхӕдӕг ӕрбацыди уыцы хъуыдымӕ. Чызг та чи у, уый та у фӕци мӕнӕ ГМИ баззи, ГМИ ахуыр кодтам. Фӕстӕ ӕртӕ азы фӕахуыр кодтай фӕстӕ Киевмӕ. Там фӕци с отличием Киева. Архитектор сси. И фӕстӕ Италимӕ там дизайнер. Хъӕрзаг сӕрыстыр дӕ дӕ цотӕй. О, фӕлӕ Ӕмӕ дӕ ныхсызгоны дӕ фӕдыл кӕй ацыдысты, дӕ фӕндагыл кӕй ацыдысты, уый ӕви сын ӕндӕр фидӕн уыдтай? Не ӕхсызгон у, уӕд ӕхсызгон, стӕй мӕ бон у фӕкӕсын, цыдӕр зӕгъын хъӕуы уый тыххӕй. Фӕлӕ мӕн ис дыууӕ кӕстӕры кӕстӕртӕ. Это самое главное. Самое адӕймагӕн

У мӕнӕ ӕз мӕн фейсбукы фӕстаг фӕстаг рӕстӕг кӕсынмӕ алыбон дӕр ирон адӕм культурӕйы спортӕй фесгуыхтысты мӕ амондзиндзинады уый уыдзӕн ахӕм кӕстӕрты ном-кй ахӕм фӕсивӕд ахӕм адӕм бирӕ сгуыхтдзинӕдтӕ да

Валерий цардӕфтау ӕмӕ адӕймаг амондыл кӕм цин фӕкӕны, вӕййы афтӕ, ӕмӕ йӕ зӕрдӕйы цавӕрдӕр рыст ӕмӕ хъыгдӕр бацӕуы. Искуы зӕрдӕйы рыст райстай?
Зӕрдӕрыст цы у? Ну, я зӕрдӕрыст мӕнӕ Бесланы сыр цы делайы. Ӕвӕццӕгӕн уый се ппӕты зӕрдӕ рыст. Хион куы ацӕуы, уарзон адӕм куы ацӕуы, уый зӕрдӕ рыст. Фӕлӕ Беслӕны цы рцыди, уый мӕнӕй нӕ цӕуы. Нӕ дӕ уадзы. Нӕ мӕ уадзы.
Ӕмӕ йӕ никуы ферох кӕндзынӕн. Уый уымӕй зӕрдӕ рыст дӕр адӕймаг аци. Зӕрдӕрысты ахӕм хъуыддӕгтӕ куы цӕуы, уӕд уымӕн ӕмӕ кӕмдӕриддӕр куы цӕуа, адӕймаг адӕймаг у. Ӕрмӕн ахаст райс цытӕ рцыди. Хорз ӕмӕ мах крымчанты мах нӕхи фыццагдӕр дзӕбӕх равдыстам Криммӕн фондз азы рацыди, фӕлӕ Одессӕйы цы рцыди, Донецкы цы цау нӕ, уыдон, уыдон хорздзинӕдтӕ не сты кӕдӕр загъдау, фӕлӕ
Мадомӕ гӕсгӕ адӕм кӕрӕдзи ӕмбарынц, кӕрӕдзи цауын уал ӕмбарынц.
Кӕмӕндӕр фыццагдӕр кӕсы, йер афтӕ фӕзӕгъынц нӕ мӕнӕ кӕмӕй кӕйдӕр. Ӕмӕ мӕнӕн дон дӕ, йед дӕр мӕм нӕй цыдӕр картоф нӕй.

дӕ бӕсты дӕ ирон адӕм афтид ирон адӕм нафӕлӕ чидӕриддӕр цӕры уымӕн ам ир крымчан крымы чи у ам дӕр бирӕ адӕм цӕрынц сто с чем то национальностей ам дӕр афтӕ ирыстоны мӕ кӕрӕдзийыл хӕцын хъӕуы Рдӕбон дӕхӕдӕг куыд загътай, алкӕй дӕр уарзын хъӕуы. Уарзын хъӕуы, кӕд дӕ фӕнды, цӕмӕй дӕ уарзай, уый. Ома, дӕ бон зӕгъын у, ӕмӕ уарзондзинад кӕй лӕвар кӕнай, уый дӕм фӕстӕмӕ здӕхы. Ӕдзухдӕр афтӕ у?
Ер кӕд нӕ, уӕддӕр ууыл нӕ хъуыды кӕныс. Ӕз кӕнын. Ӕвӕццӕгӕн дӕумӕ ӕдзухдӕр уарзондзинад фӕстӕмӕ здӕхыны? Не, мӕ сагӕй афтӕ у. Афтӕ йыл нӕ хъуыды кодтон, фӕлӕ сагӕй афтӕ у. Ӕмӕ дӕм бӕллицтӕй та цы ис, Валерий? Ерӕй загътай, ӕрдӕбон сентябрьмӕ цӕттӕ кӕндзынӕн ног равдыст Беслӕны тыххӕй. Фӕлӕ ӕрдӕбон гыццыл раздӕр куыд загътам, афтӕмӕй цард алывӕрсыг у ӕмӕ кӕм хъыг вӕййы, кӕм исты масты цӕссыгт, уӕд циндзинад дӕр ис. Ӕмӕ дӕм кӕд мыййаг исты ӕндӕр фӕндтӕ дӕр ис? Мыййаг нӕ, фӕлӕ уӕвгӕ сты. Мӕ фӕндтӕ бирӕ рӕстӕг уыцы фӕндты хъуамӕ сӕххӕст кӕнын. Да.
Мӕнӕ ацы аз уыдзӕни фондз азы рӕзти Крымская весна, кӕй хонынц, ӕмӕ зӕгъын фӕнды, фӕлӕ мах нахи хорз равдыстон. Ирон адӕм. Ӕмӕ сейчас жаны гиестинской культуры. В Крыму фанд кӕнам осы осы хъуыддаг гореш вот культурай бонты. Крымы сентябрь или октябрь август. Зӕрдиагӕй нхъӕлмӕ кӕсдзыстӕм. Рашод рауайдзыстӕм. О, мах нахи хъамов дишым. Иуӕздыгӕй хъырмычысыр уыдон дӕр ӕхсызгон уыдзӕни сӕ фарсмӕ куы балӕууӕм, уый. Иннӕздыгӕй дӕр нӕ культурӕйы равдисджытӕм нӕ мах уыдис мӕнӕ алтӕмӕ Владикавказ куы код ӕфсымӕрдзинад куы уӕд дни культуры уыцы ахӕм культурӕйы бонтӕ уыдысты.

Ӕмӕ скодтон пригласительный, пригласительный скодтон дыууӕ хаты фылдӕр. Ӕмӕ сӕ радтонцӕ ӕмӕ ӕддемӕ лӕууыдысты адӕм, уыйас адӕм дзы уыди. Ой, ирӕттӕ афтӕ бирӕ уарзынц ӕмӕ уымӕн афтӕ?
Ирӕттӕ дӕр у.

Ну, егъай дӕр ӕхсызгон у. Ӕхсызгон у.
Къамтӕмӕн ис мӕ сӕсӕртӕ афтӕ суыдзӕнцӕ. Ахӕм сӕсӕртӕм кастӕн. Ӕмӕ дӕхи удӕн та, дӕхимӕ та цы бӕллицтӕ ис, уый уӕддӕр куысты фӕдыл, уый уӕддӕр иннӕты пайдайӕн, фӕлӕ дӕхицӕн та?
Мӕнӕн фӕнды мӕ, цӕмӕй фӕтӕг къамисӕн, нӕ, мӕ хобби у Мын фӕнды скӕнын альбом Осетия и Хуссар Ирыстон ӕмӕ Ирыстон дзӕбӕх альбом ахӕм презентационный куыд вӕзӕнс на ахӕм цӕмӕй чидӕриддӕр ардӕм бацуа уыцы альбом чи фена лаваркӕн ахӕм Уый бӕргӕ хорзы, уымӕн ӕмӕ фӕстагмӕ та ӕз ахӕм стыр, стыргомау чиныг уыди альбом, федтон иу дӕс фынддӕс азы размӕ. Хуссар ӕмӕ Цӕгат Ирыстоны рӕсугъд ӕрдзыбынӕттӕ. Иумӕ сӕскӕндӕй мӕнмӕ фарон Гасситы Знауыр бахуыдта ӕмӕ мӕ фыртимӕ уыдыстӕм, федтам Хуссар Ирыстон. Уым бирӕ запахы бынӕттӕ и, тынг рӕсугъд бынӕттӕ. Мӕ цӕудон исын хъӕуы, дон ӕвдисын хъӕуы. Вот, уымӕ мах туризм чи у, тӕккӕ фыццаг бынат хъуамӕ уӕлӕмӕ сисӕм. Уый мӕнӕ инфраструктурӕ как уырыссаг уыдон дӕр кӕнын хъӕуы хъуыды хъӕуы не гъдауыл дӕр сисын хъӕуы ер мӕнӕн зын вӕйы мӕнӕ сал адӕймаг сал машинӕйы ацӕуы нӕ сурты нӕ мауартыл кӕдӕмдӕр ацӕуынц Мӕн фӕнды, цӕмӕй ам баззайой, ам феной, ам кӕсой, ам цӕмӕй куысты бынат дӕр нӕм уа. Уый стыр хъуыддаг у. Мы ол не ппӕт дӕр хъуамӕ ахъуыды кӕнӕм. Дӕхи тыххӕй дӕ бафарстон, ӕмӕ та уӕддӕр адӕмы пайдайӕн радзырдтай. Ӕмӕ уый дӕр хорз у. Уый дӕ миниуӕг у, адӕймаг та йӕхи нӕ аивдзӕн, йӕ зӕрдӕ, йӕ уды цы ис, уый ӕргом кӕны. Мӕ ма уӕд Уӕддӕр иу гыццыл афӕрсон, а зӕххыл цӕры ахӕм хорз адӕймаг Саулаты Валерий. Дӕ зӕрдӕ йын цы зӕгъы?
Мӕнӕ мӕ зӕрдӕ йын зӕгъы уыцы лӕппуйӕн. Йӕ зӕрдӕ рухс куыд уа, йӕ алы хъуыддагӕй дӕр, йӕ бинонты рӕсугъддзинад, йӕ адӕмы рӕсугъддзинад. Мӕ зӕрдӕ зӕгъы, нӕ сывӕллӕттӕ амондджын куыд уой, хӕссой, куыд никуы феной, куыд базоной, нӕ фӕндиаг куыд уой, Хуыцау нын ацы амонд раттӕд. Куыддӕр азы ӕддӕн зӕгъон мӕхицӕн хъуыды кӕн, цалынмӕ цӕра, демӕ хъуамӕ цӕра, афтӕ куыд
Йӕ ном сыгъдӕг-и хъуамӕ хӕсса, нӕ?
Цӕмӕй рӕстӕг рацӕудзӕни мӕ кӕстӕртӕ мӕн ӕз мӕ фыдӕй мӕ сӕр бӕрзонд куыд хӕссын, кӕстӕртӕ дӕр афтӕ куыд уой, афтӕ.
Валерий бузныг дын. Стыр бузныг. Зӕрдиагӕй аныхас кодтон ӕмӕ дӕ Афтӕ нӕ зӕгъыс, адӕймаг кӕрӕдзи фарсмӕ куы алӕууынц, уӕд ӕмбарынц, ӕмӕ дӕ ахӕм хъармдзинад цӕуы? Гъемӕ мӕхӕдӕг дӕр банкъардтон, ӕмӕ цы адӕмыл узӕлыс, йе схордзинӕдтӕу дӕр уӕд. Бузныг дын, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ, дӕ хъуыдытӕ кӕй раргом кодтай. Ӕргом, ӕнӕхин адӕймаг дӕ, ӕмӕ уый та кӕддӕриддӕр иннӕ адӕмы зӕрдӕйыл дӕр ӕмбӕлы. Ис ма нӕм иу гыццыл хицӕндзинад. Мах нӕ уазджытӕн кӕнӕм гыццыл, фӕлӕ сыгъдӕгзӕрдӕ лӕвӕрттӕ, дӕгъӕлтӕ. Программӕ хуыйны «Цы сусӕг кӕныс?» ӕмӕ йӕм барын алчидӕр ӕппӕт сусӕгдзинӕдтӕ нӕ раргом кӕндзӕн. Фӕлӕ дӕгъӕл, мӕнмӕ гӕсгӕ, хуымӕтӕджы дзаума нӕу. И уӕ дзы сыхгӕнӕн ис, инӕмӕй байгом кӕнӕн. Ӕмӕ миййаг искуы, искуы исты зындзинӕдтыл кӕнӕ уӕззау уавӕртыл сымбӕлдтӕ, уӕд-иу сӕ ӕхгӕ. Цалынмӕ сын сӕ хос, сӕ хос не ссарай, уӕдмӕ. Стӕй ифӕстӕ, хорзӕрдӕй ахӕсты куы уай, уӕд та сыл хъуыды кӕнынц, науӕвгӕ мӕмӕ гӕсгӕ ӕдзухдӕр афтӕ фӕкӕныс. Стӕй мӕмӕ гӕсгӕ ацы дӕгъӕлӕй дӕ бон байгом кӕнын уыдзӕн цыфӕнды дуар дӕр. Стӕй йӕ йӕхимӕ чи дара, уымӕн та йӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц рог, ӕнцон ӕмӕ ӕнӕфыдбылыз. Ӕмӕ дын ӕй зӕрдиагӕй лӕвар кӕнӕм. Ӕхсызгонӕй йӕ айс. Бузныг дын, иу хатт ма кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ, зонын ӕй ӕнӕвдӕлон дӕ. Бирӕ хъуыддӕгтӕ дын ис, бирӕ фембӕлдтытӕ. Фӕлӕ уӕддӕр рӕстӕгы сӕртӕ ӕрбацыдтӕ махмӕ ӕмӕ нын дӕ зӕрдӕйы уаг раргом кодтай. Стыр бузныг, Санна. Нӕ телевизормӕкӕсджытӕн та йӕ зӕгъдзынӕн, абон нӕм уазӕгуаты уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Саулаты Валерий.